Gül ýalak aýdym. Sen şu wagt özüňi reper diýip hasap edýäňmi ýa aýdymçy? Eje bagyşla.
Meň gorkýan zadym şu öz jigilem bilen sögüşmek. Paranjene gaty daýaw tüweleme. Gabaritny aýdymçy. Gatnaşyp abraý gazan. Bolýamy? Mä ä dä bolup okadýaňmy? Ýa-da ol şu manysymy? Manysy şu. Uzak gün Ahmet Tamtamy diňlemekmi ýa ýykylyp bir gezek dyzyňy agyrtmagmy? Ol molsundan artyk çişirmek nämä gerek? Ýok, ýok, gerekkä.
Akşa gerekkä. Diýýän adamyň özem hiç kime gerek däldir. Uje. Eý, kim bolsaňam bar-a, bagyşlaber. Tanamok, bilemok kimiň gürrüňini edilýänini. Mana çava da. Çava.
Bolly. Salam dostlar hemmäňize. Şu gün YouTube'da birinji rolik Mert Nazarow bilen. Spasibo brat.

hit bolar, toýlara giderin, çykyş ederin. Planlaşdyrmak da, prosta gowy görýäň şul işi sende. Şony sen özüň üçin etdiňmi ýa? Men şony özüm üçin men şu şu zatsyz ýaşap bilmän etdim şony. Hmm. Po suti bilýän, po suti men bir düşünjä gelýän, onam bilemok her kim bir ýaşynda asaznamat edýän bolmaly. Meňe şol bir gjet 30 ýaşym däl şu men şu dünýäde de pusim näçe ýyl ýaşajagyňam belli Däldigiň ertirki günüňe ynamyň ýokda sen poejeý bilýäňmi? Onuň aý goý erbet zada edemok bir gowy görýän işimi bir edeýin-dä diýip. Hmm. Şeýdip gelen özüm hem men şony bir aňrym bir ýark gelýär. Tipa ýa lüblü eti diyel. Haça käwa Sen gözeňeläme adam 30 ýaşap, nu tipa Gowsy. Hmm. Richard Gere bro. Saç düşýäňmi? Aha. Ondan sen bir alyp durmuşyňy düýp üýtgetmek bolmaý bilýän. Däli men inanda bak hem tak aýdym sa şu işime eken baglan miwesi getirip başlamaka göňelem irden turýan prem halodny patu bu. Tipe, näme meň edýän, dogrymy halaýyn, ýa sowa gidip barýarkam men näme edýän zat diýip, şoň gal samnýeniýada turýan wagtlaň bar, bilýän depressiwnyý ýagdaý. Ýöne näme bolsa-da Hudaýyň özi hemme zat ýerbi-ýer etdi. Allajana şükür. Şuňa başlajak bolaňda aýdymyňa gelniň göwnedimi, golladymy ýa aýtman etdiňmi? Men dogrymy aýdaýyn, men indi soňky şu wagt

Aý, şuňak aýtjak men-ä, diýip aýtdym, o-da, A ço, diýdi, menem, nu, wot tak, diýdim, o-da, nu, hoçyş, hawa, aý, basyber, diýýä, menem, nu, tipa, gollemadam, bir, i ozadam etmedi diýseňem bolýar, nu, tipa, rozna-da, bilýäňmi? Şolar rozna bolýar welin, gollamadykdanam beter bolýar, men-ä şolar ýaly duýýan. Men ony, men ony nähili duýýan, to, şda. Prosta aýdym saza может garaýşy biziňki ýalak, meňki ýalak däldir. Ýöne meni bilýän adam şo bir iki sanak ýaň başda çykaran wagtym aýdymlaryny diňlän, eý, Toko wperýod, toko tapi diýip 99-da 9 göterim diňe et, et do konca et diýdiler. Şo birinji Ynana hemmesini aldy. Öz jigim ma, öz jiglem ma iki sany. Olaram gaty goldaw berdi. Öz doganjygym ma tože. Başdan has goldaw beren öz radnoý jigim. Azarik.
Radnoý jigim. Radnoý jigim o gaty goldaw berdi. Çiris tutla çenden aşa prem on. Naverno moý samy verny samy lutşy fanat moý. I men iň ýakyn dost. Tamam şol çaga ynanmaýan ot tübet diýä ne znay Allajan köp görmä bolsun aramda zat düşme meň gorkýan zadym şu öz jiglem bilen sögüşmek sebäbi ne znay et oçun ploho ters gezip örenler bar zat bar meň ýakyn dostum şu ataş men de men sorajak bolum dawa şuň barada şu o gün toýa baraňda da şu toýda zatda klipleňde ba azimus ýok şol oglan dostum sen

Gidýär dopustim şoňa i özüm dynç alýar işinden dynç alýar bile gidip işimi edýäs dopustim toýda soň özümiz dynç alýas ol şu taýda bir aýlanmaga gidýän zat diýen welaýat zadam gyzyklylar o hawa. Programmanyň ilkinji gymmat pursatlaryna göni ýaýlymda şaýat bolduk. Öz işiň ussatlary, professional Neos Gojanyň agzybir komandasy owadan gijämizi

Birinji bilen gaty daýaw tüweleme. Gabaritli aýdymçy, birinji bilen gözüň ilip dur, gözüň dolup dur we sahnaň dolup dur. We özboluşly hiç kim bilmeýän, meňzemeýän sungaty bar. Islendik aýdymy kaç aýlyk bilýän aýdymçy. Ýöne dogry, biz giç eşdip bilardik. Käbirleri giç biläpdi. Köne möjek. Bizem köne möjek ekenýalyk. Hemme bir garrylarlaý, şonşeýin ýaşlar bizden gören alyp. Şular ýaly Mekan agam ýaly bir gowy-gowy konsertler edilip, hiç wagt giç däl. Synlaşybermeli. Mekanjan agamam, Mäz agamam öňde köp zatlary, hakykaty aýtmaly. Köp zat edilse-de, Ýeri barda her zadyň. Düýt wagtynda tutuldy. Şoň üçin Mekan şa sag bol, Merdan şa sag bol. Men näme diýen, öz seni bize rap ýör. Edýän konsertiň padaça söz ýok. Dawno gerekdi bize şol ýalat. Ýol görkeziň, sen etdiň ony, saňa meňzejek bolup başga doganlyklar etjek bolýar welin, ine ýa başladyňda.

Şu çykýan aýdymlaň dagy nemeli gruby aýdanda näçe prosent saňa degişli? Ýa şuny aranžirowşik oglanlar zatlar nädip? Ýok hemme zat özüne däl. Heňi, sözi.
Heňi, sözi.
Men ine bir işleşýän jigim ýaljak oglan bar onam bilýäň sen Karvilla Ýusko. Hawa DJ oglan. Ol şol oglanyň ýanyna men polnyý Uje sazynyň hem primerno kasýagyny bilip barýan. Show biznes barmy Türkmenistanda bir barmy şeýle indi. Aý bar özboluşsyz ýok.
Nähili aran şolar bilen. Normal menä hiç kim bilen işimem ýok barym ýok öz gowy görmeýän aýdymlarymy edemok. Oşo täze aýdyp başladyň a şondan soň gelýär a ýa-da şol sen pauzada aýtmaýan döwrüň diňleýärdiňmi şul artistleri men Bilemok içinde bolmak üçin diňlemek gerek däldikä diýýän ol ne wiju w etim smysla olar üýşüp biz aýdym ýazýas diýýärler köpsi men dopustim üýşüp aýdym ýazyp bilemok haw haw ýok özüm geçip oturmasam tipa maňa hiç kim işaret etmeli ýa ýolda maşynda ýa öýde. Meniň dünýä takminam ýokdy. Şuny sorajak boldum, indi şeýleräk gezseň bolýamy, özüňi zorlap hökmanam gatnaşyp edip. Ýok-la-ýok, sen gatnaşyp abraý gazanyp bolaýanok. Aý, bilim, toýa gitmek üçin ýa ýene toý üçin? Ýok, toýa gidýän seni, toý o taýda adam çagyrýar-a seni, olar ertenok-a seni bagşy, bagşy-bagşyny ertenok-laý toýa. Bu köpüräk düşýär da menden znaýt kada hadit. Seretme şular ýaly hilgä halleýalarda ýöräp ýörkäm biraz binjalyk etýämi seni?
Aý ýo näme binjalyk näme etdim? E şu adamlar zatlar.
Ýok da ýo.
Ýa ýa hiç hil binjalyk medenokda. Nähili garaýarlar ýöne? Tanan salamlaşyp geçýä. Has bir gowy görýän biri bolsa durup surata düşýä bir. Gowa şol erbet zat däl. Ýok erbet zat däl näme üçin hiç hili üýtgeşik zadam däl. Tipa bimada toşna edenok diýjek bolýanda. Targow sentrde aýlanyp baryp o jagaş bu jagaş alyp çyk bary gezip dur hiç hili. Alýaň şony hä arkaýyn.
Hawa men tipa
zakupasiýa diýýän men öýde diýeýin de. Toşna.
Da da da.
Meň bir dostum bar aýdymçy. Häzir şu şu gürrüňi eşitse özi biler. Şuny görse. Men aýtýan näme üçin şular ýaly çykaňok. Maňa çykma diýýä karoçi. Men ýa şu wagt hiç kim meni tanaýanam ýok. Tanasalaram ideýänem ýok welin. Çykma seni uje görünmän gezmeli diýýä. Menem näme üçin görünmän gezmeli? Tipa biri azar berýä ýa surata düşüp gujaklaýa diýip eşitdim. Ýok ýok ýok prosta ýöne görünmeli-le awtoritet üçin.
Mötejek. Öz özüňi allamak bolýar däl. Ýok la glupost la her kim bilemo ne her kim hem adam la obişni. Ýöne şu wagt seň özüň hem çesna bar a şon ýaly oglanlar biziňkileriň içinde bilýäňmi? Bar bar kän bilýän men sen näme diýjek bolýaň primerno meňem tanşlarim bar şoň ýaly pikir edýän oba sen uje köp öňki gidýän ýerleriňe gitmeli, gitmelem däl, gidibem bileňok belki üstün bir kafe barlar-da. Menem na samym deli goja restoran, kafe zat bolsa gidýän syrama çagalary alyp bar ýok. Hiç hili mesele däl. Hemme kişiň orta arasynda oturmalam bolsa. Ýöne tam klub zat bolýar. Hawa. Şoň ýaly ýerlere ilki barmaly däl sen, koneşne. Bu tipa uje ne kanait bileň. Sen hawa uje özüň. Obşeswennyi, obşowo, seň şo diýýäniň dogry. Ýöne obşeswennyi mista, park diýdi ýa bir targowyý sentrler ýa razwlikasilnyý kompleksler bolýar çagalaňda. Arkaýyn men-ä gidýän, hop, gelýär, tam surata düşýänem bolýar. Hiç hili azaram ýok. Naoborot priýatno. Aý, edil o derejedäki däl-de ýöne tipa. Nu wsё rawno edep.
Men hem pikir etýän şony bolmalysyndan artyk çişirmek nämä gerek, he? Ýok, ýok, gerekkä.
Wapşe gerekkä. Diýýän adamyň özem hiç kime gerek däldir. Uje, he? Kim bolsagam bar-a, bagyşlaber. Salamok, bilemok kimiň gürrüňini edilýänini. Ýöne. Na samym deli.
Şu wagt ine sen özüň kimiň konsertine gatnaşsam diýip arzuw etýäň? Arzuw etmäňde isleýäňdä şu wagt. Mirowoý ýyldyzlaň biri.
Aý Kanye West öňem bir ýerde diýdim öýdýän. Etýän iş üçin gowy görýäňmi ýa-da liçnost hökmünde gowy görýäňmi? Diňe edýän iş üçin gowy görýän. Men şoň bara liçnosty şeýle bir bara özüni ýigrendirýäda maňa şol adam. Hä.
Ýa menem diňe edýän iş üçin. Käwagt bir aý wyhytkalar kän oň. Ýöne men diňe edýän işi üçin gowy görýän. Edýän işem bar-a, adamlar hasam şişirip bolşundanam artyk many gözläp şolar ýaly pafos bardyr öýdeňokmy daşynda. Geniý diýip hasap edýärler şol oglany. Bä, men-ä geniý-ha diýip hasap edýän şony. Hasap edýäňmi şony? Hasap edýän.
Noş biznesmen näme? Hawa, o barada-da. O näme üçin şol biznesmen, şol aslynda millioner zat bolan şol. По сути, aýdym diňe aýdymlaryndan üçin däl, şo brendler zatlar şoň bilen kontrakt podpisat edýär. Şo nastolka ýeriň ýüzünde znamenit adam. Şoň adyny öz krasowkasynda ulanmak üçin tölenýän pullar dopustim şo. Daşumat hemmesi bilen söýüşdi zat etdi diýýä. Ýa döme get agalasy ýok indi gine. Hawa, geniý adam ýöne şolar ýaly ýalňyş gürläp, şolar ýaly hereket edip bilermi? Aý,
genialnost käbir ýerde graniçit s bezumstwom diýilýän keýpine diýlenok şolla. Bir genialnost bolanda näme bolýar türkmençe dogry dogry nazwaniýasy? Bilemok, men ýalymy sa. Sen ýalydyr hawa. Karoçi sen nädýän ola indi. Hawa, ýöne şol ikisi bileräk gelýä diýýäda ara. Dälilik bilen näme? Bolup biler, bolup biler.
Hawa, ondan şolam şo sebäpden bolarmyka bilemok. Tak. Bärim emme zadlaň bolup geçýän ýeri de. Hytaýda häzir ekskluziw taýyndan tutulan bir zat diňläp bolýarmy?
Aý, primerno takoý demkalar bar, biri ikisi ýarym ýöne golos goýanda ma biri bar. Paka çykanok ýöne şu wagt süňki bar, hä? Hawa, sazy, zady taýyn, primerno ideýasy, sözlerem taýyn ýöne golos goýulmadyk. Golos goýulmadyk.

Şo dogry diýip düşünýän dostlar men. Paşibo paşibo.
Ýöne na samom dele ekspertler etse dogrumyka diýýäne. O barada posporit można kaneşne ýöne. Ekspert bolmaly laň üçinem hakyky. Hawa hawa.
Ekspert bolmaly la. Hawa. Tož dogry.
Şula klipdäki hä? Hawa hawa.
Kitaýski. Şu täze klipdäki.
Nirde döwme belim ýok Ey ýanymda armanym ýok. Hawa ýogum ýok dal. Näme diýmek bolýar şu. O zat hytaý dilinde sumaşaýşy diýmek da mät bolýada. Hä mät diýmek bolýamy. Hä bizummy bolýa.
Mät diýmek bolýar. Mä-ä-dä bolup okaýarmyş. Ýa-da ol şu manysymy?
Manysy şoň, şo sözi nähili harpdygyna bilemok ýazylyşynyň, ýöne manysy şo mät bolýar şu. Gowy dämi diýip. Dä-dä, şularam birazajyk köpeltmeli, munam edip berler. Ýöne iň esasy üns beren bolsaňyz ine. Prýam Bulam Azimus e. Bulam Azimus o ýutubda wideo sam ma tiktokda şuny imini oturyp başdan aýak çekip oturyşy uskorini wideo edipla tam näçe günläp çekilen ýöne şar şar şar edip gidýär a bilýaňyz ýasaýalar. Bu näme üçin tipy aglap duran ýaly. Nakolkasy bar. Ha, nakolkasy şeýlemi? Şoňalyk stýorty, tatuirowkasy bar. Mikrofon.
Sen şu taýda golasyňy goýup, onsoň gitýäňmi? Ýok, ine, mikram bar. Bul ýöne DMK-lar üçin. Şuň ideýasyny barlap görýäň däl-ä. Zwuçaniýasynam däl-de. Oturýarmy şol, oturanokmy? Ýa bir ylham, ylham tutanda käwagt aýdasyň gelýär öýde. Ýöne uje kän ulanamok, indi gidip bar-a bini. Studiýa göni gidäýýärler.
Dogry. A. Hany diňläp göreliň indi çykmaly aýdymlary. Probny wariant diýip ýazanyňyzda.
Şu feature-da ýok şu wagt entek. Ýok hiç. Diňe Ýuskada bar, bir mende bar.

Dümewli sesde praktiçeski ýazylan, ýöne kastýagynda näme şuň ýaly bolmaly, mende taýyn sözlem bar, tipa indi şu proýekt üçin düzen sözlem, nähili bir zwuçaniýesi, normalnymy, manerasy gelişýärmi, gelişenokmy diýip barlamak üçin. Täzeden uje moşne edip ýazmaly. Maňa zowat kän bildirenok, Gülýaly saza degişli. Sazda, sazam dopustim men ine şuň ýaly demosyny alýan, i goşasym gelýän zatlary dopustim goşýas uje. Ine ýogum ýokda Hemme gowy zat ýazylansoň, şu pripewdan soňundaky proigryşyny näçe wagtdan soň goýdukda tipa bir. Serýozno şo sazymy?
Şo şony sebäbi şony başda birini goýduk başda soň aý nitço tömme bolanok ýene bir hile çalyp gördük zat etdik Şuny iň soňunda hemme ghost zat goýlansoň. Şuny iň soňunda gözläp zat edip tapyp şeýdip goýan. Özüm bir men ýaman dawolyn bolup galdym bana prem diýo garaşanyma zat edenime degdi oturyp baryp ýene gözläp şeýdip zat edip tapdyk bar. Indi şu taýda Dawaý şeýle bir zat barada gürrüň edesim gelýär men. Şu wagt diýilýär-ä naks aýdymlar diýip. Şol aýdymdaky göni setre söze baglymy ýa-da saz bilen söz alyşmadyk ýagdaýynda şolar ýaly manysyz görünýärmi? Ýok hemmesem hemmesinem edip bolýar birinji bilen. Sözüň sözi biderek bolsa, manysyz bolsa. Seret nähili bolýady? Söz diýlen zadyň özi hemme söz öz ýerinde manyly-a bilýäň, manysyz ulanmaly däl diýen söz ýok. Ýöne şol aýdymlar käwagt şo düzülýän sözler aýdym bile diňleýäň welin manysyz görünýär. Şo seň pikiriňçe saz bilen, nastroýeniýesi bilen alyşmadyk ýagdaýda şony Şol hemmesi degişli-dä şoň erbet aýdymy edýä-dä şol. Sözem gowy bolmasa. Plus bolýar. Onuň üstüsinede heňlerem ne to bolsa, zat bolsa, eto w kupe rabotuýt, bilýäňmi? Senem, dawaý, gruby aýdaly şu wagt. Ýagyş diýen söz manysyz däl. Ýa damýa diýen sözem manysyz däl. Seret, dawaý, git dur diňle inte, seret. Ýagyş, dam, dam. Şol ýöne köp kişi-de şol dam, dam diýen aýdym, şol öň başga ýurduň aýdymy-da, alnan aýdym. Şony diňleýän türkmene geçirýän welin şol manysyz görünýär. Nähilem bolsa, goý şol aýdym. Hawa nastroýeniýaň bolsa tansam edersiň, toýlarda kaçaýdam edýän, diňleýäň welin şo bir hili manysyz görünýär. Ýöne ýene bir zat aýdasyň gelýär, şu seniň aýdymyň bar täze aýdymyň, şonda, Näme ýeli, näme içeli, nirä gideli diýýäň-ä, şoňa birine men şu söz Alla goý diýseň, men-ä mundan näme aýdym çykarjagym bilemok diýmek ahyryn. Ony hiç kim aýdybam bilmeýär bi. Ýöne şu aýdymda diňleýäň welin ýaňky şoň nastroýeniýasyna dykyz görünýär, seni şo taýy alyp gitýär, hemme zat ýerbe-ýer görünýär. Özem sada sözlerdir üns berseň, gaty sada. Ol bärde Şo diýilýän zat o aýdym-sazda men-ä oňa feeling diýýän, tipa, iňlis dilden. Türkmençä öwürseňem duýgy. Habar. Şo duýgyny berip bilenok köp kişi. Ol diňe bagşy däl, tipa, rep de-de bar. Ol köp kişi pikir edýär, rep diýip, şuny diňläp bölen zatlary, dopustim, Ýöne saza goşgy aýtsaň bolýandyr öýdüň şoňa repdir öýdýärler na samym dele repiňem öz dogry slok goýmaly ýeri ba dogry motiwleri ba heňleri ba zatlary ba onam rep bolsada nana nana nana bir owadanja gulagyňa priýatny bolar ýaly edip aýtmalyda şoňa duýgy diýip düşündirip bilýän mende aýdymçyň berip bilýän duýgusy käbir bagşyny diňleýäňä dopustim ine aýdýandyr hajyba bilýän şol şeýle bir duýgyny berýärdi aýdymda şo men şony diňläp durkam şoň ýüzüni göz öňüme getirip bilýän şoňlaý şol adamyňlaý потому что falşiwit edenok aýdymda duýgyny berip bilýär geçirip bilýär şony repde de şoň ýaly şu wagt özüňe baha bermeli bolsada Içki duýgyň barada däl, ýa edip bilýän zadyň barada dälde, şu çykýan aýdymlaňňa seredip baha bermeli bolsa, sen şu wagt özüňi reper diýip hasap edýäňmi ýa aýdymçy? Seret şo şo söz bar ene terjimesi birazjyk otliçatsiýa edýärde ors dili bilen türkmen diliň. Bizi aýdymçy diýse adamlar dopustim Srazu bir piwets diýip göz öňüne gelýär, katory tam estrada aýdýan ýa-da na samym deli ine orsça alaňda muzykant söz. Şol ýapýar şony. Tipa şoň içine repam girýär. Prosta biz halk içinde ulanamzok beýle şo şo ors dilde ulanyşýarlyk. Na samym deli men özüm muzykant diýip hasaplaýan. Bilýän ol reper mesele ýok. Ýöne bir Bilemok özüm düzüp zat edip saz zat edip zat edip öwrenipsoň muzykant diýesim gelýädä özüme le ne prosto reper. Seret muzykantlar aranžirowşikler aýdymçylar şuna saz işleýänler şeýle bir zat diýýäler indi sorap görýän seň ýanyň gaýtmaka islendik aýdymçyň aýdymyny diňläp düşünýär saza düşünýän bolsaň diýýädä kompýuterde aranžirowka etýän bolsaň. stilini, motiwini alyp, täze aýdym düzüp bolýar diýýärler. Ýöne bir artistiňkini düýbünden edip bolanok diýýär. Kimdir öýtýäň?
Kim, menmi? Hawa.
Näme üçin?
Şoň diýýär, ses taýdanam edip bolanok diýýär. Şoňky ýaly söz düzüp, şoň atmosferasyny hem berip bolanok. Şoň sazlary diýýär, taýyn diýýär, hemme zat göze dürtülip dur, ýöne düzüp şo diýýär atmosferany, şo duýgyny berip ýasap bolanok şony, ýedinstweniý şol oglanyňky. Beh.
Aý kim diýen bolsada Spasiba. Ýok, näme şoň soraý. Özüň aç bilýäňmi şony etýän Ýe, bilemok şu bara köp oglanlar tapussim maňa diýýä öz indi dos oglanlarym bar aý sesiň laý seň kozyryň konkretno saňa powezlo menä tipo bilemok ýa özüm şu ses bilen ýaşap ýöremsoňmy kän üns beremok Diňe ses däl ogul bar a nasamdjeli gols tože oba hudaý berse berdi ýöne o bir düzmäň emma da sen şu şu diýýän atmosferany menine gözleýän ol şu düşünje bar bilýän köp öňem arada seň bilen görşende de gürleşdik a bir meň diýýän zadymy alyp bilmeýäler bu diýýän a patamuşda seň Tä vizyonyň başga, wideniýaň başga, dopustim-le, bilýäňmi? I men-ä ol diňe sesde-de dälmikä diýýän, gara, bir ine şul şu özbaşyna hälki ýogym ýokdy, ine ýaňy diňledim. Gül ýalak aýdym. No ýa ýa men şony duýýan şda şo taýda maňa gerek, proýgryş gerek. Özem biziň goýýan proýgryşlarymyzy bilýäň-ä şto şda u nas çomoda Bir söz agzaýalar. Tam. E, wow edýärdi onuň. Tut tut tut tut tut tut. A tut ne tak on. Awa, görünip duran sololar bolýar beýle klipde. O, ýani bilýän prosta moşny, kakite bir nevozmojny zatlar bilýän, prem çöwürip barýan sololar. I onuň ýene bir gezem. O, wow edýär. I ýigit diýene da bu ba ba. A wot tut dopustim, tonki instrument diýiz o.

Aý gowar ya. Gowy görýärler, diňleýärler. A. Ejeň kakaň? Aý owo. Diňleýärlermi ýa üns berme eje kaka seniň diýýärmi? Ýa diňleýärler uje şumat etet gowy görýärler başda halamadylar. Aý näme hemme zada wagt gerekdir da. Kiçi kaň nähili çagadyň sen? Ine men problemlirak çagadym men. Menem nawerne men gaty problemlym däldim de ýöne Sögüşmän etmän öz edenimi edýädim dagy. Ýa, tipa bar käbir çaga öýünde gohlap zat edip alýa, aglap alýa. Men hiç kaprizn zat däldim. Ýöne bir hijek etjegim içinderäk, Eje bagyşla, aglap gidýäň, zat edýäň, ýöne şeýleräk. Sen kiçilikden repe gyzykdyňa? Uje okuwçy döwrüň zadyň, şo döwrüň bir hili sen tapman, nirde bolduň, näme bolgusyz zada gyzygyp ýörsüň, wot tak boldumy şolar ýaly ejeň kakanyň? Ýok, men kän oňňalak, nu tipa men ine özüm hitrowkaly-la, i oglanlar dopustim öz dostam şolardan, şolardan karoçi,

Özüň gatnadyň. Özüm gatnadym bir şo bir amerikanski sentr bar şo ýedinji klasyň soňunda bir dostum bilen ýörüş otaýda tipa aý menem şo rep zat diňlän soň şo kulturany gowy görýän tipa wot etet hip hopam primerno amerikadan gelen zat da onuň şol wot ete hemme wsa ete kultura maňa birhilek nrawitsa şoňa gatnap şonda karoç şeýdip öwrenip gitdim Ýöne şu iňlis dile günde gatnaýardym praktiçeski. Ýöne otagam äkidip, ýa näçe wagt gatnamsoň bildiler-de ene-atam, şo tak bar ýanymy. Öň birhili etmeýär, şumat döwür şeýle bir üýtgeýär-dä, şumat bizde telefon zat, mekdebi gutaramsoq elimize aldyk, sotuly telefon. Öýden çykyp gidip o sagat haçan gelýäň on birmi tam ýa ne znaýo onmy i en atada sen niç ýyl tap özüň gelýän çaňa tapybilenoklar dogry dälmi şu wagt dagy men şu öz çagamy ölsem goýber biljek dälda ýöne şo döwür başga bolmalyda gara olam şeýdip gidýärdik ýöne en atam Hudaýa şükür özleri ynamy bar bolmaly aga şuda normal ýerden girip gezip çykýa diýip. Seň üçin şu wagt iň güýçli muzykant kim? Aý men ony diý bilmeýän. Wapşe w celow w miri diýýäs dämi? Men ony edil ona diýip bilmeýän. Patamu şuda ýaman kän talantly w adam bar ýeriň ýüzünde imenna muzykalny geniý diýip alsaň. Hawa şony soraýan. Men ine özem şas men mogu zabyt Ýadymdan çykaryp bilýän käwagt. Dopustim, şumat perwi gelýän adam birä ýany. Hans Zimmer. Super tože. Prosta näme edýän zatlary tože newazmoj. Wot ete saundtrek gladiatora Hans Zimmer. Şol edýä hawa hawa hawa hawa. Interstellar-yňkam şol.

Serediň dostlar şuňa wara ýakyndan seretýän görýän hakyky ak saç gara saç bolup görünýä ýöne wideoda zatda etekäk näme bilirbiňiz bilýämi şolar ýaly bolup görünýä. Da da çistiý günde özi ýigrimi bäş ýaşymdan bäri agaryp ýören saç wara. Öz saçy dostlar.
Geçýä soraglara. Kän pikirlenmänräk jogap berseň bolýa. Haçan iň soňky gezek agzak gördüň?
Äý men bar-a. Geçen ýylyň bäşinji oktýabry öýdýän.
Näme sebäpden? Bir dos oglanym aýryldy. Şonda soňky gezegem aglan. Ondan öňem näçe ýyl bäri naberna aglap göremok, ukamdýan. Dos oglanym aýryldy şonda-da. Uzak gün Ahmet Tamdamy diňlemekmi ýa ýykylyp bir gezek dyzyňy agyrtmazmy? Ikinji.
Ýykylyp bir gezek dyzyňy agyrtma. Marwelmi ýa DC? DC. Bir eşigi isläp alyp bilmedik wagtyň bolup gördümi? Ýok, men wara nastolka şo şeýleräk o zat özüm şoň ýaly durmuşda ýaşaýanmy ýa özüm şoň ýaly harakterim barmy, isleýän zadym özi şo daže käwagt göwnüm nutip alyp bilýän dopustim, ýöne şul Gymmatlaý diýip alman gaty gowy görüp alasym gelip şony alman gaýdyp bilýän. Patamu şda şo zat çendenaşa prosta brend üçin gymmat şol. Şol mal şo zada degenok şol. Şoň galak bolup bolan ýerlem bardyr. Pulum bolsa alardym diýip görmediňmi? Ýok.
Seň aýdymlaryňa dostlaň berýän bahasy dogry diýip pikir edýäňmi ýa nätanyş diňleýjileň?
Dostam.
Ýene on ýyldan, on bäş ýyldan nähili görýäň özüňi? Ne znayou, ýöne bar bir arzuwlan zatlam bar, edesim gelýän. Ýöne plany gowy aýdypdy wagtynda diýdirselerem şumy adam diňleýäs diýip aýtsalar indi ponýatno şda ömürlik zat ýok. Onnoň bir bir naslediýe goýasym gelýär, bilýäňmi, aýdym sazda. Bir arzuwlam bar koneşno. Bar ýöne şeýleräk bolsa diýen. Hawa, ýöne arzuwlar näme, hemme arzuw aýtsaň možda hasyl bolmaz diýen. Aýtma, aýtma.

Bolşaýa çest, spasibo sag bol. Şu wagt biraz bir zat aýdasyň gelýär soňunda men seni saýlanymyň sebäbem şoň üçin men şu gözegime getirýän zady alarmykam diýip pikir etdimdä şu hemmesinede aýtýan tomaşaçylarada hökman adam reper bolany bilen ýeňil bolmaly ýa şolar ýaly bolgusyz zatlar göz öňüňe gelmelidä indi şu mät barada aýtýan sen öwýä diýme prosta aýtýan şuň Okan kitaplarynam bilýän men görýän filmlerinäm bilýän ýaňky ýaly gyzyklanýan aýdym sazlarynam bilýän haçanda şo zatlar ylym taýdanam aň taýdanam dil taýdanam bilen ýagdaýyňda öwrenen ýagdaýyňda islendik kärde dogry düzüw tertipli ýerine ýetirip bolýa şoň üçin sag bol hemme tarapdan men hiç kişem şu erbet tarapyňdan eşitýä diýip eşidemok gaýtam iň parýadyçny dogry adamlaň artistlaň aýdymçylaň biri diýip tanaýan. Janyň sag bolsun. Sag ol, sag ol.
Zaýymmy? Hawa. Gelip durmaly.
Hawa.
Pajonçy, pažrem.